Aħna dejjem ovvjament nippruvaw insibu modi differenti kif nistgħu nżommu il-madum, il-maduma Maltija ħajja fil-djar tagħna. Waħda mill-affarijiet li għamilna hija li introduċejna l-Create My Tile fuq il-website tagħna. Din tgħin biex il-klijent ikun jista' jivviżwalizza l-idea li għandu f'moħħu. Inti meta tħares lejn il-madum Malti ġieli tant kemm tara d-diżinji quddiemek u kuluri differenti li tgħid imma dan kif jista' jiġi fid-dar tiegħi? Jew jekk dawn il-kuluri ma jolqtunix, kif kif ħa kif ħa jinbidlu u jiġu li jirriflettu lili nnifsi? U l-Create Mile Tile tgħinek tagħmel dan. vera nixtieq li l-kraft tibqa' ħajja allura naħseb li Biex nagħmlu hekk hemm bżonn li nużaw l-istess metodu ma nagħmlu affarijiet oħra li jkunu jistgħu jintużaw għas-suq. Modi oħra kif għamilna hekk aħna personalment kienet li użajna il-madum li jkun 10 centimeters by 10 centimeters li nużawh bħala souvenirs. Li hekk introduċejna l-aspett ta' kuljum li mhux xrajtu darba u rajna u rajnih mal-art daqshekk, li huwa xi ħaġa li tista' tintuża bħala coaster jew biex iżżejjen id-dar biha, allura qed qed titroduċi affarijiet żgħar li nistgħu nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jien meta nara l-madum jiġi użat f'kull fashion collections vera nħu pjaċir. Jien niftakarni Meta kelli 12, 13 kont impenġi l-ħwejjeġ bil-madum għax tant kemm kont iffissata li nara d-diżinji kuljum immur mal-papà l-workshop nibda nara kuljum niskopri diżinn differenti u kont għedt m'ank nistgħu nużaw tipo nużaw dawn id-diżinji fuq affarijiet li nagħmlu kull li nagħmlu kuljum. Fil-fatt imbagħad meta kont rajt ix-xogħol ta' Stephanie Borg, kont ħadd piċir qed ara qed mela kont kont skoprejt għax naħseb kien id qabel imma Qed qed jintużaw ukoll dawn l-affarijiet. Imbagħad ovvjament tibda tar- bdew jintru introduċi fil- em, fil-ħwejjeġ, fil-ġullerija wkoll, li hija xi ħaġa sabiħa għax in-nies jiġu iktar aware. Id-disinji li jintużaw fil-madum ta' Malta huma disinji li jikkumplimentaw lil xulxin u meta tpoġġihom mal-art jiffurmaw disinn ikbar. Interessanti huwa l-fatt li kull maduma jkollha l-istess disinn fuqha. Meta din imbagħad tpoġġiha ma' madum ieħor tkun taqbel magħhom biex b'hekk jiffurmaw dan id-disinn ħafna ikbar. Naturalment, mad-dawra tal-kamra fejn jitpoġġa dan il-madum l-ewwel kien isir buldura ta' madum abjad u mbagħad fin-nofs isir il-madum ikkulurit u ddisinjat. Din il-buldura ta' mardum abjad kienet tifforma speċi ta' gwarniċa madwar il-kamra kollha. Ovvjament aħna ma nistgħux ngħidu nverġnaw id-diżinji, dejjem kien hemm artist warajhom li ħalaqhom, però mbagħad ovvjament minn fejn ġie inspirat l-artist. Id-diżinji tal-madum issibhom fuq ħafna affarijiet fosthom il-bandalori jekk tmur il-festi tibda tara ċertu diżinji tgħid Ikunu vera simili ovvjament fejn hemmhekk fejn jidħol l-istil barokk li Malta huwa huwa vera popolari. U mbagħad eżempju ġili niftakar mort l-armerija u tibda tara tara diżinji fuq li jkunu li jkunu simili ovvjament ma jkunux l-istess imma tgħid tgħid ġew inspirati minnhom. Darba niftakar ukoll bejt inħares lejn bizzilla li kellha vera xi ħaġa simili tal-madum li kienet vera interessanti. U mbagħad ikun hemm oħrajn li tgħid ara dawn jirriflettu vera l-ħajja Maltija. Ġi nħu eżempju hija li l-ħajja politika hija preżenti ħafna fil-ħajja tagħna l-Maltin ta' kuljum. Niftakar darba bdejt nagħmel bdejt nipprova nsib diżinji differenti li fi djar differenti u ġejt fuq ritratt li kien hemm l-arma tal-Partit Nazzjonalista u kienet il-kamra sħiħa, allura għedt la, għedt mela l-ħajja, għedt mela tant kemm kienet preżenti l-ħajja politika tagħhom li għażlu li dik l-arma jpoġġuha f'kamra sħiħa. Fil-kamra tara l-arma tal-Partit Nazzjonalista kollha ħdej xulxin, ġifieri minflok tara pattern li jingħaqad b'erba' madumiet, tarahom kollha ħdej xulxin, allura tidħol u tara Kamra sħiħa mimlija li għalija hija vera xi ħaġa differenti. Għalkemm aħna nagħmluhom aħna wkoll il-forom. Hemm imma però kif nisma' lil xi ħadd li għandu xi forom għall-bejgħ, jiena mmur u nara kif ħa nagħmel biex nixtrihom dawn il-forom. Eżempju wieħed darba minnhom ġie klijent miż-Żurrieq u ġie jordna xi madu magħna. U dan dal-persuna kellu bżonn xi ftit ma dum u qalli isma' qalli għax kien hemm wieħed qabel ħdejja qalli hu m'għadux jagħmilhom. U jien għedtlu iva, għedtlu dan fejn hu dal-persuna qalli miż-Żurrieq. Spjegali daqsxejn fuq fuq fejn joqgħod eċċetera eċċetera. X'int tkellimt miegħu u kollox, jiena dal-persuna naħseb ħriġt qablu minn ġol-garaxx u bqajt mill-ewwel sejjer għand dal-persuna fiċ-ċ sibtu u. Għedtlu għandek xi pressa u xi forom għall-bigħ jiena? Iva qalli. Qalli min qallek? Għedtlu kien hemm klijent, għedtlu ġie għandek biex tagħmilulu u inti għedtlu li ma tridx tagħmlu. U insomma, f'kelma waħda fthemna u xtrajtha wkoll. Xtrajtlu l-pressa u xtrajt il-forom kollha li kellu huwa wkoll. Parti mill-forom li għandi jiena, l-ewwel lot li xtrajt minn Joe Camilleri, dan kien qalli li l-forom li kelli jiena kienu qegħdin Għawdex U mbagħad maż-żminijiet niżlu l-Mellieħa u mill-Mellieħa niżlu Birkirkara, ġifieri dan qegħdin nitkellmu f'perjodu bejn 70 u 80 sena. Illum il-ġurnata din il-fgura qegħdin ehm, għandi bażikament. Jiena għandi dit tip ta' ħerqa biex nixtri daw l-affarijiet għax nara ħajja Ħasra li daw l-affarijiet jintremew. Jiena anka knara oġġett li m'għandux valur, imma għandu valur li għandu żmien. Ukoll ma narmihx. Is-salib ta' Malta huwa naħseb wieħed mill-iktar diżinji li jimxi minn tagħna. Ah, jiena nħoss li s-salib ta' Malta aħna bħala Maltin inqisuh parti mill-identità tagħna Allura li għandna ċ-ċans li jkollna dak fuq l-art tagħna hija xi ħaġa speċjali għalina fl-istess ħin għax qed nirriflettu l-identità tagħna. Darba kien hemm familja li riedet kellha diżinn partikolari li kien jippreżenta xi ħaġa fil-familja tagħhom u li ma stajniex nerġgħu ovvjament nużawh, imma dan id-diżinn irid jibqa' Tpo close magħna li ovvjament ma jistax ikun hemm xi ħaġa simili tiegħu, manka l-kuluri li konna żajna magħhom rridu jibqgħu għalihom biss tipo. Apparti x-xogħol tar-restawru tal-madum joħodli ħafna ħin, nipprova nsib ħin ukoll biex nagħmel xogħol ta' volontarjat fejn nipprova ngħin Biex narmaw għall-festa, anzi meta tkun risqa l-festa jaqbadni ferħ ta' ġenn, ħabba l-festa. Norganizzaw ukoll biex nagħmlu fundraising biex niġbru l-flus, norganizzaw nagħmlu bħal ikliet u affarijiet oħra. Il-festa favorita tiegħi hija tal-Grazzja tar-Raħal, taż-Żabbar, u hawn ħafna festi sbieħ ġo Malta, ma dik hija l-iktar waħda għal qalbi. Jiena bdejt innammur jisu għal-festa. Fuq il-festa minn dukon zaħir. Il-ħruġ tiegħi kien li nitla il-gazin tal-banda. Kolla għal konna noqogħdu narabu naqa' biljard, mbagħad bdejt indoq. Kont indoq il-koronetta, mbagħad tħanna kummissjoni żgħażagħ. Minn kummissjoni żgħażagħ, kummissjoni narru armar. U dejjem għaddejjin, u dejjem tinvolvi ruħek fl-affarijiet u jibqa' jdur kollox ċirku. U daqqa ma tal-grupp tal-armar tal-Knisja, u daqqa hekk, u daqqa hekk. Insomma, f'kelma waħda, kull min jiġi minn ħaż-żabbar basta għall-festa u jiena ħajsibni dejjem hemm. Apparti l-volontarjat li nagħmel għall-festa, jekk jiġi xi ħadd għal xi karità, fejn nistgħu ngħinu ngħinu wkoll. Eżempju, darba minnhom Għamilna xi madumal ta' Dar Björn fej tagħhom bħala rigal lill-individwi dawk li jagħtu ċertu somma ta' flus. Għamilna forma minna l-logo tiegħu. Eżempju ieħor l-ewwel ċek tal-ewwel tas-sena dak dejjem joħroġ għad-dar tal-Providenza aħna. U ħafna oħrajn matul is-sena fejn nistgħu ngħinu ngħinu. Fil-Milied ukoll li nagħmlu ħaż-Żabbar dan l-aħħar snin u dejjem qiegħda tikber, qegħdin inħeġġu t-tfal ukoll, ikun hemm ħafna tfal magħna, jilbes Santa Klaws u jkun hemm tfal bil-ġenituri magħhom, iħabbtu l-bibien u jiġbru affarijiet ta' prodotti tal-merċa u tal-ħasil minn kollox. ħwejjeġ ġodda u mbagħad wara mmorru ntuhom lil min hu fil-bżonn. Iva, darba lbista Father Christmas jiena, kellna party tat-tfal tal-gazin tal-banda u insomma f'kelma waħda lbist jiena ta' Father Christmas. Fost daw it-tfal kollha kien hemm it-tfal tiegħi. U t-tfal tiegħi sentendi għarfuni li jiena kont il-Father Christmas U kulħadd beda jaqbeż fuqi.
Il-madum ukoll kien jispiċċa fix-xelters. Meta kienu jaqgħu d-djar, kienu jaqalgħu il-madum li jsibu ta' djar imwaqqa' u jużawhom fix-xelters fil-kmamar li kienu jużaw in-nies taħt l-art fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Kamra importanti fix-xelter li kienu jużaw il-madum fiha u jiksuha bil-madum kienet tkun dik il-kamra li kienu jużaw in-nisa tqal biex iwelldu t-trabi fiha. Dan kien isir biex il-kamra tkun iktar nadifa u b'hekk it-tarbija titwieled iktar b'saħħitha. Huwa importanti li nsemmu li matul iż-żmien mhux dejjem kienu popolari s-cement tiles. Kien hemm żmien speċjalment fejn iċ-ċeramika li naraw kullum kien bdiet tidħol ħafna nvoga ma kellna ħafna aċċess għalija. Allura ħafna djar li jew tattew bil-ċeramika li eżempju f-60s, 70s naraw dawk il-bathrooms, dawk il-brown bathrooms bil-ħitan u bl-art mimlija madum. U bil-fitted carpet u koll kienu jatom. Iżlum il-ġurnata naħseb thanks to more awareness u li qed insiru nafu fuq crafts differenti Maltin u snajja tagħna, jisna qed nerġgħu mmorru għalihom u nipproteġuhom fl-istess ħin. Dawn is-snajja' bil-mod il-mod qed jintilfu, jew f'kelma waħda qed jinqerdu bħalma ġara fuq snajja' oħra. Allura l-appell tiegħi huwa lill-awtoritajiet biex ikunu iktar ta' għajnuna ħalli dawn is-snajja' ma jintilfux. Il-biċċa tax-xogħol hija meta wieħed ikun jaħdem manwalment ċertu affarijiet b'mod awtomatiku kif jibdew isemmulek ħafna affarijiet, dak li jkun jibda jaqta' qalbu. Allura jekk min ikun wara d-desk jifhem il dak il-persuna xi jrid, naħseb nimxu aħjar. Ħalli ma tiġix diffiċli għal dak li jkun għax inti bniedem ikollu potenzjal. u ma tkunx qed tara l-potenzjal tiegħu, tkun qed tara biss il-karti li qed jimla. Għal papà l-paperwork hija l-agħar ħaġa li tista' ttih. Għalih, ix-xogħol li nagħmel jiena ma tantx jitqies bħala xogħol. Ilu hija inti relax fuq is-siġġu tagħmel l-affarijiet, jgħidli imma x-xogħol vera x-xogħol manwali ta' barra. U jien nipprova nispjegalu li mingħajr il-paperwork ovvjament ma jkunx jista' jsir ix-xogħol l-ieħor ukoll. Le, jiena dak għalija x-xogħol tal-karti xogħol tedjanti. Dak għalija mhux xogħol, jiena xogħol għalija taħdem b'idejk. Għalkemm irrid nagħmlu ta' bilfors, dak l-ikbar uġigħ ta' ras għalija. Għalhekk qed nipprova rrewwem it-tifla bil-Malti ħalli toħdu hi f'idejha dawk l-affarijiet. Għax jiena magħmul bniedem ta' ħa naħdem, tini ħa naħdem. Kif jiena nipprova naġġilha lejla? Ejd li stenna xbin, tibdix tippanikja, le, mhux nippanikja jaħna ħelsu. Ħa nkun sinċier magħkom, qatt ma ppruvajt inżomm il-ħin eżattament kemm iddum biex tagħmel maduma, imma skont x'maduma tkun qed tagħmel. Jekk tkun qed tagħmel maduma b'kulur solidu, ħa tagħmilha f'ħin iktar qasir. U hekk ħa tkun qed tagħmel maduma b'diżinn li jkollok ħamsa u sitt kuluri, huwa mod ieħor ukoll. U skont kemm ikun ikkumplikat id-diżinn ukoll. Ħa ngħidu hekk, forsi dejjem tieħodlok 4 minuti 5. Il-maduma mis sempliċiment kemm inti għandek dawk l-4 minuti qed tagħmilha. Għandek proċess twil. Għandek qabel tibda mix-xogħol tal-arbil, tipprepara l-kuluri, tagħmel il-putrax, tarblu, mbagħad tippressa l-maduma, titfaħħa ġol ilma, tippustja, tistennija tinxef għal xi tliet ġimgħat, mbagħad tagħmilha fuq il-pel, jiġifieri l-proċess huwa twil mhux daqsem ngħidu aħna wieħed faċli. Inti għandek il-proċess ukoll li meta tiġi biex tħallat il-kuluri, sewwa għandek meżerjament immaġina għandek sitt kuluri inti. Trid tħallat daw kollha. Trid tħawwadhom kollha, dik ħa toħodlok kważi siegħa ħin. Apparti hekk, it-taħlitiet trid tagħmilhom żgħar kemm jista' jkun ħalli l-materjal ma jinxiflekx malajr, għandek proċess. Hija faċli tgħid għamilt il-maduma f'erba' minuti, imma biex tagħmilha xahar madumiet, nista' ngħidu aħna għandek satej xogħol. l-għażla ta' materjali differenti li m'aħniex limitati ttina l-opportunità li dejjem ikollna konsistenza fil-kwalità tagħna. Għax aħna dejjem ħa nużaw l-istess kwalità ta' siment, l-istess kwalità ta' ramel u m'aħniex limitati li rridu nġibu minn postijiet differenti allura ma nkunux nafu l-kwalità tiegħu x'inhu. Illum il-ġurnata nistgħu nimportaw nimportaw materjali allura aħna ttina l-għażla li nkunu nistgħu nfittxu eh, materjali li huma iktar aħjar milli diġà għandna preżenti. Waħda minnhom hija il-pigments li huma aktar resistenti għax-xemx u għall-klima tagħna. Bħala kuluri, aħna minflok żidnihom iktar li il-materjal tagħna l-opportunità li nżidu l-kuluri għax peress li l-materjal huwa dejjem l-istess u llum il-ġurnata sirna nipproteġu l-madum mill-umdu, mela m'għandniex għalfejn nużaw kuluri vera skuri biex nagħtu dak l-effett. Aħna li nagħmlu fuq il-madum ma nipprovaw meta eżempju l-klijent ħa nagħmlulu ordni nagħmluha mill-istess taħlita, Kollu nħalltu kemm jista' jkun il-kulur kollu f'daqqa ħalli nevitaw il-varjazzjonijiet. Naraw li s-siment ma jkunx maqtugħ, data, lill-klijent ngħidulu wkoll jekk ikun ġej fis-sular t'isfel biex ikollu xi tip ta' membrane jew xi ħaġa hekk ħalli jevita li l-umdità ma titlax għax L-umdità hija għadu għal madum Malti u għal kull tip ta' materjal li huwa poruż, u ħafna affarijiet oħra li wieħed irid joqgħod attent għalihom. Hemm kuluri li nħalltu aħna, speċjalment jekk naħdmu fuq proġetti fuq li jkollhom dar diġà antika u rridu nżidu ma' li diġà hemm preżenti, li naħseb fl-opinjoni tiegħi huma wieħed huma l-isbaħ proġetti li naħdmu fuqhom. Hemm allura f'dak il-każ inkunu rridu inħaltu l-kuluri li diġà għandna preżenti biex nippruvaw insibu kulur li huwa qrib ta' dik il-maduma li diġà hemm fid-dar. Hemm ħafna trial and error fih, ġifieri ġieli mal-ewwel tliet darbiet ngħidu ara dan huwa 90% ovvjament qatt ma tista' tiġi 100, u mbagħad ikun hemm speċjalment jekk ikunu off-whites tibqa' tgħid tgħid għandu undertone griż, dak tgħid għandu undertone aħmar. Allura forsi ġili ngħidu ħanawlu 10 samples differenti u naraw li mliktar rib. Ħafna drabi meta taħseb fil-sementals dejjem taħseb tmur lej il-barok tgħid ħafna fjuri, ħafna curves, imma mbagħad tinduna li fl-istess ħin hemm ħafna designs li huma aktar sempliċi u geometric li għalik ma jkunux daqshekk ovvi, tqas tinduna ġieli bihom. Fis-seventies kien ħafna moda l-geometric, sellum il-ġurnata qed nerġgħu qed terġa' tiġi invoka dik ukoll. Allura nibdew naraw ħafna linji dritti, jisom triangles li għandna hemm simentiles li għandhom li għandhom dawk id-diżinji u li klijenti jibdew imorru għalihom għax ovvjament you want to follow the trends meta tkun qed tagħmel id-dar tiegħek. Iva, qed tiġi apprezzata, mhix minn kulħadd, Għaġġel li tara kummenti fuq il-Facebook u dak tagħmelx u għax dak jittebba u għax dak hekk u għax dak hekk. Il-madum Malti huwa naturali bħal m'huwa materjali oħrajn li huma porużi, sewwa wieħed iva jrid jibża' għalih. Il-bqija eħe għandna domanda għalih u hawn min qed japprezza wkoll. Jiena ninduna li meta xi ħadd isir jaf fuq il-metodu kif issir, japprezzahha. Ġifieri aħna huwa parti minn xogħolna li nuru kif isiru dawn l-affarijiet għax mingħajr ma tkun taf kif isir, mingħajr ma tkun taf kif isiru dawn l-affarijiet ma tapprezzahomx u ma tkunx taf ix-xogħol li mar warajhom. Għalhekk aħna nieħdu pjaċir meta l-klijenti tagħna jiġu l-workshop u jkunu jistgħu jaraw il-proċess għaddej waqt li jkunu qed jaraw li iħarsu lejn is-samples, li hemmhekk turi konnessjoni li isma' dawn il-madum ma ġewx għax faqqajna subgħajna, kien hemm ħafna xogħol involut u qed tarah quddiem għajnejk u hemmhekk fejn tapprezza u tgħid dik hija s-sengħa vera. Naħseb xi ħaġa li tweġġagħni hija li aħna, Napprezzaw l-end product li naraw il-maduma, naraw id-disinn tagħha, inpoġġuha fuq prodotti differenti u hekk inkunu qed nagħmlu awareness tal-maduma però ovvjament inkunu qed nużaw il-pattern tagħha. Però mbagħad ovvjament importanti ħafna li nipproteġu u nħobbu x'isir warajha, ġifieri l-artist li jkun qed jagħmilha li juża ħafna dedukazzjoni u ħafna minn ħin tiegħu biex ovvjament jipprattika biex aħna nsalvaw dawn l-affarijiet. Ejna kupirija ħafna biex xogħol li jagħmel li nagħmlu aħna ovvjament hija xi ħaġa li tirrappreżenta l-identità tiegħi fl-aħħar mill-aħħar għax hija xi ħaġa li nħobb, sens fiha għandha il-madum Malti naraħ li għandu